ta' diskussjoni. U nkomplu nitkellmu infatti dwar dak li qed jiġri fil-Libja, dwar ISIS u miegħi hawn ukoll il-Kap tal-Ahmadija Musulmana Elahi Ahmed Atif. Grazzi talli ingħaqadt magħna. Atif, bla dubju l-Musulmani qegħdin taħt attakk. Qegħdin taħt attakk għax ħafna nies jassoċjaw l-ISIS mal-Musulmani. X'inhuma d-differenzi bejn it-tnejn?
Bejn il-Musulmani u l-ISIS. Hemm differenza enormi għax l-Iżlam huwa reliġjon ta' paċi, ta' tolleranza, tal-imħabba u ta' servizz l-umanità għall-umanità. Imma l-ISIS dak li qed jagħmlu huwa kompletament qed jiksru l-paċi, joqtlu l-bniedem, jagħmlu ħsara lis-soċjetajiet tagħhom, jagħmlu ħsara lill-Musulmani, jagħmlu ħsara lil dawk li ma mhumiex Musulmani. Hemm differenza enormi jekk ngħid kif hemm differenza bejn is-sema u l-art, dik id-differenza bejn l-Iżlam fil-purità tiegħu u dawk li qed jagħmlu l-ISIS. Jekk nidħlu fid-dettall, hemm kull ħaġa li qed jagħmlu. Iktar minn 90 fil-mija li jagħmlu huma Huwa kontra t-tagħlim Iżlamiku. Tal-Koran. Tal-Koran Imqaddes.
Il.
Però, issa jekk mhix skuża jew jekk mhix verità, ħafna minn dawk li huma l-ISIS dejjem isemmu l-isem ta' Allah. U dejjem jipproġettaw lilhom infushom li huma Musulmani. Allura forsi ħafna nies isaqsu, ma jistax ikun li huma Musulmani estremisti kif pereżempju hawn Kattoliċi li huma estremisti mhux mhumiex in-norma li forsi ma jaċċettawx reliġjonijiet iktar, ma jistax ikun dak il-każ allura sa ċertu punt tkun ġustifikata il id-diskriminazzjoni li hawn kontra bħalissa li żdiedet kontra l-Musulmani?
L-Iżlam jgħid li kull persuna li jgħid li jemmen f'Alla u l-Muħammad bħala l-profeta u jgħid li huwa Musulman Ma nistgħux ngħidlu li huwa mhuwiex Musulman. Huma jgħidu l-Musulma li huma Musulmani, iva, aħna għandna biex. Ġieli taċċettawhom imma lil dawk bħala Musulmani? Iva, iva, huma Musulmani, imma għandna biex naraw li dak mhuwiex li jekk xi wieħed jgħid li huwa Musulman imma ma jippratikax it-tagħlim tal-Quran tal-Islam, dan ma jfissirx li huwa Musulman imma mhux Musulman veru. Imma ma nistgħux ngħidu li huma mhumiex Musulmani. Huma Musulmani għax huma jgħidu li huma Musulmani, imma l-affarijiet, l-għemejjel tagħhom huma kompletament kontra t-tagħlim Iżlamiku. Għalhekk aħna ma naqblux magħhom, aħna ma nistgħux niġġudis, to justify, dak li qed jagħmlu. Jiġġustifikaw. Għalhekk aħna kontrihom. Intom tikkundannawhom. Iva, mela le, b'qalb kollha u bi sforz kollha. Aħna ngħidu li l-Iżlam huwa reliġjon ta' paċi, l-ISIS qed jagħmlu terroriżmu, estremiżmu u hemm m'hemmx spazju għal estremiżmu jew terroriżmu fil-Iżlam. L-Iżlam jgħid li kull bniedem huwa għandu libertà sħiħa, għandu libertà ta' reliġjon, għandu libertà tal-espressjoni, għandu libertà, għandu d-dinjità, għandu drittijiet. L-ISIS qed jieħdu drittijiet u d-dinjità tal-bniedem kollha fi idejhom u jgħidu li dak li jgħidu huma dak biss l-oħrajn għandhom biex jobdu. L-ISIS qed ipponu ideology u l-ideat estremisti tagħhom fuq l-oħrajn, anki fuq il-Musulmani u anki fuq dawk li ma mhumiex Musulmani. Ħa nsaqsik ħaġa, int inti ma twilidtx f'Malta, mhux hekk, jiġifieri kont tgħix f'pajjiżi Musulmani. Ġieli pereżempju pprovaw javviċinawk nies terroristi, nies li jriduk tingħaqad magħhom? Jien mill-Pakistan, U dak qatt ma sar li n-nies, qabel ftit xi xi xi xi snin ilu s-sitwazzjoni ma kienx daqshekk ħażina. Ħażina. Imma illum il-ġurnata qed tmur għall-agħar. Imma jien nista' inħoss madwar, kont inħoss. Kont tħoss inti madwar.
Għax l-estremiżmu minn fejn jiġi? L-ewwel in-nies. Huma they are brainwashed fuq xi ideology żbaljata, imbagħad xi drabi jiġi frustration, xi drabi jiġi lack of employment, nuqqas ta' edukazzjoni, nuqqas ta' għarfien. Imbagħad in-nies the used those ignorance of the people u imbagħad dak isir estremiżmu. Fil-Pakistan u fil-pajjiżi madwar id-dinja pajjiżi Musulmani hemm ħafna affarijiet jiġru li huma verament xukkanti għalina wkoll bħala l-Musulman għax jien nemmen fil-Iżlam li huwa l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn umanità. U jekk xi ħadd joqtol il-persuna, il-bniedem, ma nistax naqbel miegħu. Il issa, illum il-ġurnata li għad f'Malta għandek xi kuntatti ma' persuni li qegħdin maħkumin minn dawn il-problemi li, ovvjament kulħadd maħkum, id-dinja kollha, però li jgħixu f'dawn il-pajjiżi fejn hemm dominanza ta' nies terroristiċi ta' ISIS? Le m'għandix kuntatt ma' dawk in-nies għax huma jafu li l-komunità Aħmadija hija hija temmen. Ħa nwaqqfek ftit għax magħna fuq il-linja għandna lill-Ministru George Vella, Ministru, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Ministru, il-lejl it-tajjeb. Dilek ukoll Ramona u nsemmiha kollha. Grazzi ħafna talli ingħaqadt magħna. Jiena naf li llum kellek laqgħa proprju mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan, Paolo Gentiloni Gentiloni f'Ruma. Ovvjament nafu li l-Italja rċeviet theddid mill-ISIS. Inti x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk li tista' tgħidilna inti, ovvjament bħala persuna minn barra li ma tkunx taf eżatt l-affarijiet, però kellek il-laqgħa miegħu. Hawnhekk anki anki jekk tara l-aħbarijiet int really on the straight żiedu żiedu l-għassa anki ma' monumenti nazzjonali u ma' ambaxxati u hekk qed tifhem mhux daqshekk viżibbli imma imma hemmhekk qegħdin. Il-laqgħa ma' Gentiloni kienet kemm kemm hija formali fis-sens illi biex nirreġistraw dak li fil-fatt tkellimna fuqu għar-raġuni li ma' Gentiloni niltaqa' fuq bażi regolari u nerġa' niltaqgħu issa anki nhar il-Ġimgħa meta ħa nkunu fl-laqgħa tal-pajjiżi tal-Mediterran ġewwa Pariġi. Però llum ridna nagħmluha sempliċement anki, u anki l-media rrapportawha ħafna, fis-sens illi li wieħed qed jagħmel kuntatt anki ta' sapport mal-pajjiżi li qegħdin inħossu din il-, ħa ngħidlek, l-inkwiet imħabba x'qed jiġri ġewwa l-Libja. li bħalma taf u anki bħalma qal il-Prim Ministru aħna ma għandna l-ebda theddida diretta, però inkunu boloh hekk naħsbu li aħna ma jista' jiġrilna xejn. Difatti ma' Gentiloni tkellimna fuq il-kwistjoni tal-Libja, it-tixrid tal-estremiżmu u l-ġiħadiżmu tal-ISIS u ovvjament imbagħad anki l-fenomeni jew inkella il-mod kif se tiżviluppa s-sitwazzjoni f'direzzjonijiet differenti minn llum 'il quddiem. Tkellimna wkoll fuq il-flussi tal-immigranti irregolari li huma effett dirett s'issa li jkomplu jiżdiedu minħabba dak li għaddej fil-Libja u anki fuq l-inizjattiva li hemm fil-Ġnus Magħquda li qed tittieħed il-pjan biex imbagħad ikun hemm dibattitu fuq dil-kwistjoni. Jiġifieri qegħdin, biex ngħid hekk, meta naqsmu l-ħsibijiet tara li qegħdin naħdmu fuq l-istess linji, qed nagħtu appoġġ lil xulxin u ovvjament il-wegħda tagħna li nibqgħu nikkollaboraw flimkien fl-interess taż-żewġ naħat. Ministru, illum ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel stqarrija parlamentari fejn beda jgħid dwar intervent, il-bżonn ta' intervent mill-Ġnus Magħquda, idea wkoll li qed tkun ippuxxjata fost l-oħrajn mill-Eġittu, u kemm aħjar dal-intervent isir ukoll bl-għajnuna tal-gvernijiet li hemm il-Libja, ma nafx jekk ma tkellimtux dwar dan ukoll.
L-attentat biex iż-żewġ fazzjonijiet, le l-gvernijiet hemm wieħed il-Libja mhux tnejn, hemm wieħed, imma l-fazzjonijiet huma ħafna. Ovvjament huwa importanti wkoll il-fazzjoni li hemm ġewwa Tripli li tgħid li hija gvern, li fil-fatt mhix rikonoxxuta mill-bqija tad-dinja. It-tama hija li l-imbuttar li għamel Bernardino Leon u l-attentati kollha biex iġibhom flimkien, nittamaw li jagħtu frott għaliex sa issa ultima sentenza ġranet biex dawn jaraw se jiddeċiedu. Però jekk kemm-il darba dan ma jseħħx isib għaliex dal-koldetta, dal-milizzji kollha kollha bejniethom ma jafux fejn sejrin, allura inti mbagħad jibqagħlek biss tittama dak il-korp internazzjonali li huwa rikonoxxut mid-dinja kollha li huwa l-Ġnus Magħquda. Issa fil-Ġnus Magħquda wieħed irid jara x'direzzjoni ħa jieħdu jekk ikun hemm dikjarazzjoni jew inkella riżoluzzjoni. Naf illi l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Eġizzjan ilbieraħ telaq lejn il-Kajr, kien anki megħun min-naħa ta' Franza. Il-Ġordan ingħaqad miegħu wkoll, ovvjament dawn żewġ pajjiżi li ġew milquta mill-atroċitajiet lejn in-nies tagħhom li sar mill-ISIS u naf illi ħa jkun hemm dad-dibattitu issa mill-Ġnus Magħquda. Aħna inkunu lesti jekk kemm-il darba d-dibattitu jinfetaħ għal kulħadd, anke nagħmlu l-intervent tagħna biex inwasslu l-ideat tagħna. Ma tara x'qed jiżviluppa bħalissa, minn minuta għall-oħra l-affarijiet jitbiddlu il-ħin kollu qegħdin. Grazzi Ministru, bla dubju. Grazzi ħafna, bla dubju għandek ħafna x'tagħmel bħalissa pero dejjem issib il-ħin sabiex tispjega lilna, tispjega lil kull min ikun qed isegwina dak kollu li qed jiġri fix-xena internazzjonali. Lejl it-tajjeb lilek. Konna, bħala kumment konklussiv, lil dawk il-persuni li forsi bħalissa qed juru diskriminazzjoni anki lejn il-Musulmani li qegħdin hawn Malta, li forsi saħansitra jibżgħu minnhom, x'tgħidilhom? Jien ngħid li m'għandhomx biex jibżgħu mill-Musulmani għax aħna l-Musulmani ġenwini, aħna inħobbu Il-paċi aħna inħobbu meta ngħixu f'dan il-pajjiż. Għandna biex nuru lealtà sħiħa. L-Iżlam ma jaqbilx with double, divided loyalties. Meta ngħixu aħna hawnhekk għandna lealtà sħiħa lejn Malta. Iva, jekk iħossu li hemm xi ħadd juri xi elementi ta' estremiżmu jew kontra l-pajjiż, għandhom bi jipportaw lejn awtoritajiet, anke jien ngħid lill-Musulmani, li jekk iħossu li xi ħadd ġewwa membri tagħhom qed jagħmel ħsara jew iħoss li għandu f'moħħi xi elementi ta' estremiżmu, dan huwa obbligo tagħna biex ngħidu lill-awtoritajiet tagħna. Jien ngħid li dan dan Għana wkoll biex ngħidu lill-Musulmani u l-oħrajn li din mhijiex ġlieda meta niġġieldu l-ISIS, dan huwa theddida kbira, meta niġġieldu dan din it-theddida, din mhijiex ġelida bejn l-Iżlam jew l-Punent jew bejn il-reliġjon Iżlamika jew Nisranija, din hija Ġlieda kontra bejn l-imħabba u l-mibegħda, bejn dawk li huma jiksru l-paċi u bejn dawk li jħobbu l-paċi, bejn dawk li huma l-ħbieb tal-umanità u bejn dawk li huma l-għedewwa tal-umanità. Għandna biex nibnu u nibdlu narrative u ngħidu lil dawk il-pajjiżi, lil dawk in-nies li jgħixu fi dawn il-pajjiżi li li jifhmu li din hija ġlieda anki huwa fil-aħħar se huma wkoll se jibbenefikaw. Imma jien ngħid punt żgħir fl-aħħar. U nitolbok tikkonkludi. Għax jien ma naqbilx biex jekk inkun hemm intervention mill-pajjiżi tal-Punent dak possibbli dak li nħoss li jista' jagħmel ħsara iktar għax meta l-pajjiżi tal-Punent jew dawk li mhumiex Musulmani meta jmorru f'dawk il-pajjiż li hemm diġà estremiżmu jħossu iktar. Jien ngħid li jekk il-pajjiżi tal-Għareb jekk flimkien jieħdu passi dak se jkun naħseb aħjar. Idealment, infatti, anki llum kien hemm diskors li l-pajjiżi tal-Għarab jieħdu passi, d-domanda hija ovvjament jekk ma jkunux biżżejjed u jekk ma jirnexxilhomx il-pajjiżi tal-Għarab jieħdu passi u għalhekk infatti mbagħad il-gvernijiet fosthom il-Gvern Malti jiddiskuti intervent mill-Ġnus Magħquda. Ser immorru għal mument ta' riklami, ibqgħu magħna, Section 41 ikompli.